Колхозда инде, хаман колхозда. Петр Ворожейкин инде 40 елдан артык мол табибы булып эшли. Значит, тут все витамины и еще минералы, минералы, вот минералы. Шатлык приютында тәрбияләнүчеләр өчен бәйрәм оештырдылар. Бүген барлык мәктәпләр укучылар өчен үз ишекләрен ачты. Питрәчнең беренче мәктәбе укучылары өчен бу аеруча да дулкынландыргыч көн. Алар бәйрәмне ремонттан соң яңартылган бинада каршылады. Районның өч катлы мәктәбе бүген укучыларны һәм укытучыларны капиталь ремонттан соң яңа, заманча кабинетлары белән каршы алды. Мәктәп ишек алдында алма төшерлек тә урын булмады. Унберенче сыйныф укучылары яңартылган мәктәпләрен карап чыгарга өлгергән инде. Мне очень понравилась эта школа, которую сделали.

При поддержке наших товарищей и коллег. Шундый ук очрашу Көек авылындагы Алгоритм лицеенда узды. Быел барлыгы 8588 укучы район мәктәпләрендә белем алачак. Яңа уку елы башланыр алдыннан мәктәп автобусларының техник торышын тикшерделәр. Районда барлыгы 18 автобус балаларны уку йортларына таба таратачак.

Бу уку елында балаларны барлыгы унсигез автобус йөртәчәк. Дәүләт автоинспекциясе бүлегенең өлкән инспекторы Роман Закалов сүзләренчә, тикшерү вакытында җитди тайпылышлар ачыкланмаган. Автобуслар уку елына тулысынча әзер. Әлбәдән авылында яшәүче Анастасия Антоновага 104 яшь тулды. Матур бәйрәме белән аны районның башкарма комитеты җитәкчесе Вадим Никитин котлады. Ну, хаман нидә инде? Колхозда инде, хаман колхозда. Анастасия Антонованың бала чагы һәм яшьлеге сугыш елларына туры килә. Тамаклары туймый, бик күп эшләргә туры килә. Тыл ветераны Анастасия Сергеевна кызына ул чорларны шулай дип сөйли торган булган. Ветеран ике бала тәрбияләп үстергән, әтиләре дә сугышта катнашкан, 1971 елда үлгән дип искә ала Анна. Әниләре исә бик таләпчән булган, хәзер дә команда бирергә ярата икән. Строгий, хәзер дә куркып кына торам ул әнидән. Прямо тамакларын кыра башлый, чё не нравится. Иртә белән җокыдан итә башласа, ыңгыраша башлый, җокыдан торгач, аннан соң туктый. Уже как сигнал. Кызы да 80 яшьтә үләгә әле иртәрәк дигән фикер белән яши. Аның әнисенә инде 104 яшь. Аның фикеренчә, әнисенең озак яшәү сере, аз ашауда. Мин хәзер дә менә аны думаю. Секрет име күп ашамауда. Мин так менә хәзер дә шуңар килдем мин. Күп ашамауда. Ул бер вакытта да күп ашамады. Ничек нитә ул хәзер дә нитми име? Целый эпоха мала 104 яшь. Туган көне белән аны районның башкарма комитеты җитәкчесе Вадим Никитин тәбрикләде. Күз тимәсен, субханалла! Яшә әле! Анастасия Сергеевнаның үз фикере буенча, аның озак яшәү сире кешеләргә начарлык теләмәүдә. Аның һөнәре, маллар карау. Керәшен Сәрдәсе авылында яшәүче Петр Ворожейкин инде 40 елдан артык мал табибы булып эшли. Ул соңгы вакытта Янсуар авылында сыер-бозаулар карый. Приезжает УЗИ, проверяет, значит, если она тоже еще бесплодная, еще раз ставим на схему, значит, получается. Аның карамагында күбрәк сыерлар. Авырларны булдырмый калу өчен ул малларны көненә ике тапкыр карап чыга. Самый главный профилактика.

Теләп телятам, обеззараживать итеп, это просто пастой просто смазать и все. Бозауларга һәрдаим прививкалар да ясатырга кирәк. Значит, тут все витамины и еще минералы, вот минералы. Бала чакта анда кем булыйм сум дигән сорау тумаганда, кечкенә чакта әтисенә булашырга фермага йөри торган булган. Мәктәптән соң булачак мал табибы Буа ветеринария техникумын тәмамлаган. Соңыннан Казан ветеринария институтын бетергән. Бу һөнәрдә ул инде 1981 елдан бирле эшли. Соңгы вакытта Янсуар авылында хезмәт итә. Эшемне яратам, монда кул кушырып утыру мөмкинлеге юк. Эшләгән саен яңа әйберләргә өйрәнәсең генә, ди ул. Случайные люди в ветеринарии долго не задерживаются. Узган елның декабрь аенда Колай авылындагы Карповлар гаиләсе йортсыз калган. Питрәч халкы район җитәкчеләре ярдәмендә алар бер ел эчендә яңа йорт салып чыга, ә бер хәйрияче бу көннәрдә аларга ишекләр бүләк итә. Как раз я собиралась на работу, сидела на кухне с сыном, пообъясняла, что сделать надо по урокам. Он объяснил, он пошел, у меня получается в спальню и говорит, мама, там пожар. Виктория Карпова узган ел аларның өендә башланган янгынны искә ала. Соңыннан аның сәбәбе дә ачыклана, Электр үткәргечендә ут барлыкка килгән. У меня за 8 минут дом сгорел. Мы в чем были, то мы ушли из дома. За считанные секунды мы остались без всего зимой с тремя детьми. Күп балалы гаилә ярдәм сорап район башлыгы Илһам Кашаповка мөрәҗәгать иткән. Уртак тырышлык белән бер ел эчендә шушы урында яңа йорт күтәрелгән. Идән түшәмнәр әзер, бүлмәләрнең стеналарына абу ябыштырганнар. Төзелеш эшләре әле дә дәвам итә.

Әйлән-бәйлән йөрделәр, халык уеннары уйнадылар. Шатлык приютында тәрбияләнүчеләр Наратлыкта пестр хоровод дигән чарада катнашты. Бәйрәм Халык мәдәниятенең чишмә башы дигән проект кысаларында узды. Наратлыкта рус, керәшен, татар халкы җырлары яңгырады. Халык мәдәниятенең чишмә башы дигән проект җитәкчесе сүзләренчә, алар грант тоткан.